Şu men indi şu taýda hemme hakykatlary aýdyp berjek. Şonuň deportasiýa edilenine sebäpkerler oppozisiýa sumaklar we şu aktiwist sumaklar. Indi näme üçin oppozisiýa sumaklar diýdim bu taýda?

Öý, dur, näme edýäň diýmedi. Aktiwistlerem, öý, dur, näme edýäň diýmedi. Hiç biri. We ondan başgadam ýenem bir adam bar bu taýda, şu Maksat Baýramowyçyň şu adwokady, ýuristi, Rus Federasiýasynda işleýär. Men onuň adyny häzir aýtjak däl, şu Mäligiň Suduna gatnaşan adwokat. Şu Mälegiň sudundaky wideony görýän bolsaňyz şu taýda başynda bir surat durandyr. Ine şu suratyň içinde bar ine şu adwokat. Ine şu Orazy Rossiýa çagyranam ine şu adwokat aldap çagyrdy. Näme diýdi? Aý gel saňa hiç zat bolmaz, seni hiç kim deportasiýa etmez diýip çagyrdy. Çagalaryňa kömek etjek, diýdi. Orazyň çagasynda dokumendi ýok. Çagaňa, diýdi, dokument alyp berjek, diýdi. Ondan başgadam onuň aýaly student. Onam, diýdi, şu hökmet haýryna okar ýaly edip bererin, diýdi, stipendiýa alar ýaly ederin diýip söz berip çagyrdy aldap oglany. Indi gelip sokdular şeýdip. Ine şo suraty görüň, şu adwokatdan ägä boluň baryňyzam. Ine şu häzirki sanap geçen adamlardan ägä boluň. Şu bar oppozisiýadan ägä boluň. Hiç kime ynanmaň. Ine gelip sokyşlary bularyň. Aktiwist sumaklara ýüzlenjek. Näme üçin aktiwist sumaklar? Men hemmesini aýdamok muny. Ine şu oraza kömek edeliň diýen wagt ýüz öwrenleri bar. Men şolara diýýän muny. Men şu käbir aktiwistlere ýüz tutdum. Geliň diýdim orazy podderjwt edeliň diýdim. Şu Maksat Baýramyç diýdim pälenden gaýtsyn diýdim. Zaýawleniýasyny alsyn yzyna diýdim. Ýok hiç haýsy etmedi. Ine depede Alla dur. Näme diýdiler? Götdi başyndan artsyn diýdiler tamam. Ine men liçno özüm şo TTH-iň nämesine, aktiwistlerine ýus tutdum. Şo TTH-iň nämesi bar şo taýda Türkmenistan halk hereketiniň şo mugallym diýileni bar. Ine şoňa liçno özüm aýtdym. Näme diýdi? Oraz diýdi biziň gruppamyzdan däl ol diýdi. Ine, ine siziň agzy birligiňiz. Düşünýäňizmi? Siz bilýäňizmi? O, kör siz, kör. Türkmenistan halk hereketi däl, Türkmenistan kör hereketi. Ýüzüňizdäki maskany gözüňize takmaň, ýüzüňize takyň. Men size maskadam diýjek däl, ýüzüňizdäki bilýäňizmi näme? Ýaşmak diýjek. Ýaşmagyňyzy ýüzüňize takyň. gözüňize tapman bolýamy? Nämemiş, olaryň gruppasyndan dälmiş. Ow, bu zatlar hemmäniň başynda dur, hemmäňiziň ýadyňyzdan çykarmaň bu zady. Maňa näme diýdiler şo taýda, sen diýdiler, şu Türkmenistan konsullygyňdan diýdi, pul alýaň, pul işleýäň diýdiler. Ýöne men wagty gelje bu zapisleri goýup berjek, olaryň aýdýan geplerini. Bolýa, Siz şeýle pikir ediň. Şu çykdyňyz biderek, biderek video çykyş edip goýduňyz, ýöne Oraz barada gürlemediňiz. Oraz näçe gülläp ýatdy şu taýda? 3 hepde ýatdy. Hiç kim hiç zat diýmedi şu taýda. Podderžit etmedi şu aktiwistler bara. Men gaharym gelýän şu zat. Ine şu Murat Razakow. Sen ine çykýaň biderek biderek bolmadyk zady şu agzy birlige çagyrýaň. Ýöne hany seniň agzy birligiň? Ýa şu näme oraz barada bir zat ýekeje agyz gürrüň etdiňizmi? Ýa gel o maksat baýramç näme edýäň diýip. Ýa bolmasa o Dürsoltan Taganowa. Ine men öz nämeňi bildirip Gynanjyňy bildirdiň, näme etdiň? I soňunda geldiň dana. Ha, maňa, maňadam jaň edip aýtdylar, Oraz pul alypmyş, pul sorapmyş diýip, oppozisionerlerden, nämelerden pul sorapmyş diýip jaň etdiler, näme etdiler? Ow, bir, bir kelläňizi işlediň siz, kelläňizi işlediň, körler, gözüňizi açyň.

Bigünä adamlary oda ýakyp, asyp, ine, sizem, ine, şu orta asyrda ýaşap ýören adamlar. Kim bir agyz bir zat diýdimi, a, şonuňky dogry. Ine, şu köçeden bir aýal geçip gidýän bolsa, şoňa birisi, ine, şu jelep diýse, siz üçin şo aýal jelep bolup galýar. Ýöne pikir edeňizok. Öw, dur, şunuň ahyryna ýeteli. Hany şunuň aýdýan sözleri hakykatmy? Ýa ýalan bolaýmasyn? Ýok, ony pikir edeňizok. Sizde oň ýaly ukyp ýok, bilýäňizmi? Oň ýaly ukyp ýok. Ýene çykyp halka bir zatlar öwretjek bolýaňyz siz. Oppozisiýa sumaklaryňyzlar lişni özi çykyp terrorist, O, bu diýip, günä ýöňkäp durlar. Ony Türkmenistan höküm edem, diktator sistemasy şo şo günäni ýüňkäp durlar. Bularam çykyp şony podderžwt edýär. Howwa. Howwa şu Oraz terrorist diýip. Ýa ýalanmy? Ha, aýdyň. Ýenem şu taýda aýtjak zadym şu boş-boşuna çykyp gürleýäňiz paşyr paşyr paşyr diýip. Agzybirlige geliň bize goşulyň näme ediň ýöne hany siziň agzybirligiňiz. Hany agzybirligiňiz geldiňiz Döwlet Baýhana bok atdyňyz Çemenöre bok atdyňyz. Ow olar hakyky göreşýär hakyky. Siz körsüňiz, siz ony göreňizok, potamu şto siz kör. Düşünýäňizmi şu zada? Siz gelip o ýurdy ütgetjek bolýaňyzmy? O halka akyl berýäňizmi? Konstitusiýany öwrediň, konstitusiýany öwreniň. O ýöne o biriňiz bir Oraz barada bir şony bir podderžit edip gürlediňizmi? O Naborot şu lider sumaklaryňyzy podderžwit etdiňiz ha hak aýdýa şu oşo Dursoltan ýaly na maňa jaň edip aýtdylar oras şeýlemiş ha jaň etdiler tamammy her bir jaň edene inan ynanmalymy na a znaçt onda çatlyk şyhyýew hem ynanyşymyz gerek şu aýdýar a ýurdumyz gül ýaly diýýä ynanaly şoňa da Ine indi günüňiz bal boldumy? Şah çykýa, guýruk çykýamy indi size? Na, Orazyň şeýle bolanyna, çagasynyň, aýalynyň şu göz ýaşy sizi bilýäňizmi, iki gözüňizi tutsun. Ine meniň şu men size aýtjak zadym.

Onuň ary ýerde ýatmaz. Şony ýadyňyzdan çykarmaň. Men bu zatlary hiç haçan ýatdan çykaramok. Hiç haçanam. Men liboýyňyz bilen gürleşjek. Liboýyň, liboýyň. Bu taýda bolmasa, ýurduň içinde bolar, başga ýerde bolar, liboýyň bilen göni, ýüzme-ýüz, lopma-lop gürleşjek. Ine siziň edýän agzy birligiňiz. Çykyp, hey geliň, agzy biri bolalyň, näme bolalyň, nabarot, kömek etjek adamlara çykyp bok atdyňyz, bok. Ine Döwlet Baýhan çykdy. Düşündirjek boldy şona. Düşündirjek boldy, düşünmediňiz. Nabarot çykyp, sen laýk, laýk isleýän Näme isleýäň öw laýkyňy götdüňe sok bolýamy laýkyňydam dizlaýkyňydam başga zadyňydam götdüňe sok ine şu TTH-nyň nämesinde şu çykyş edenler bize asyldyň e Döwlet Baýhan siz barada näme diýdi a kommentariýa ýaz a Döwlet Baýhan ýazdym o kommentariýany kelläňizi işlediň dost duşmanyňyzy siz tanaňyzok siz nädip göreşjek öw Gelip ýene şu haramguly bilen göreşjek bolýaňyzmy? Na? Siz bu özüňiz oda barýaňyz, özüňiz. Siz körsüňiz, hak hak zady göreňizok. Kim nirdeki adamlar bar? Kim nirdeki paraşalar? Çykyp

Ýadyňyzdan çykarmaň, siziň ýanyňyzdaky kör aktiwist ýalandan aktiwist bolup ýören olar halk däl, ýa halk iki ýüz sany däl, halk bäş, alty million sany, ony ýadyňyzdan çykarmaň. Siz o kör aktiwistleriňizi men halk diýip pikirem edemok, ştadam edemok. Mundan beýläk men siziň hiç biriňizi dost diýip ştad edemok. oppozisiýasumaklar, şu Orazyň garşysyna giden aktiwistler, hiç biriňiz ony ýatdan çykarmaň. Men haramguly, maňa näl şoňa şoňa men näli gözde garaýan bolsam, size hem şeýle gözde garaýan. Patam şu siziň hem ondan ütgeşik ýeriňiz ýokdur. Düşündiňizmi? Ine şu näme diýýäňiz? Pampersli ýaşulular ýene kim näme diýýäňizä şu iki müň ikinji ýylda şu Şihmyradowy sud etdiler ine şu prezident şony ekrana çykaryp ine halkyň özi çözsün ine näme jeza berse bersin diýip näme diýip gygyrdylar ölüm ölüm ölüm diýip ine Ine sizem ine şo zatsyňyz ýadyňyzdan çykarmaň. Eger ertir bir gün şu nämeni Orazy şu taýda ekrana çykarsalar ine näme jeza berjeksiňiz diýseler siz hemmäňizem bir agyzdan ölüm diýip gygyrarsyňyz. Men şondadam udiwlýatsiýa edemok. Patamuş siz şoň ýaly adam. Şoň ýaly adam. Men ýenem bir gezek gaýtalaýan, men muny hemme aktiwistlere aýdamok. Bar. Normalny aktiwistlerimiz hem bar. Ýöne ine şu gowy bilýä şolar. Geliň diýdim, ýok diýdiňiz. Ine, Mälik, men saňadam aýtdym, ýalbardym, haýyş etdim. Gel diýdim, çykyş edeli diýdim, aýdaly diýdim şu Maksadamy, beýlekisinemi, goý şu işini etmesin diýdim. Ýa şu senem biziň krugumyzda bardyň, men saňa aýtdym, gel diýdim şu düýeçiniň beren sözlerini hemmesini aýdaly diýdim, näme diýdiň? Götde başyndan artsyn diýdiň, dogry dälmi? Na, dogry. Ine senem Mälik, senem ine şu körlerdensiň, ýadyňdan çykarma muny. Ýöne men şu taýda aýtjak zadym, Oraz ýaly mert, mert men aktiwisti göremok. Oraz ýaly ýa halk üçin şu Türkiýä baryp, Türkiýeden Russiýa gelip, hiç biriňizde götdüňiz ýokdur. Şoň ýaly zat etmäne. Baryp gelip halky bir aýaga goýaryn diýen niýetde bardy o Türkiýe. Pul üçin barmady. Düýeçiň özi söz berdi. Sen git arkaýyn diýdi. Bu taýda diýdi, yzyňda galan çagalaryňy, maşgalaňy alada etme diýdi. Aýda, aýda men diýdi, puluny, zadyny, iýip-içgisini, puluny diýdi, kwartira pulusyny ugradyp durjak diýdi. Ýöne sözünde durmady. Ine, depede Alla dur. Eger men aldaýan bolsam, ony şu şu gürrüňdeşlikde hemmäňiz hem bardyňyz. Mälik hem bardy. Hemmesi hem. Ýöne hiç gaýsy çykyp aýtmady. O, dur. Oraz dogry diýdi, diýmedi. Men Mälige haýyş edip aýtdym. Mälik diýdim, gel diýdim, şuň ýaly gep-gürrüň bolup otyr diýdim. Orazy podderžit edeli diýsem, Meniň işim ýok, göti başyndan artsyn, artsyn diýdi. Tamam. Özi et, özi, özi üçin etdi diýdi. Näme, Oraz özi üçin gitdimi Türkiýä? Siz o bir kelläňizi işlediň. Bizem, bizem Oraz ýaly ýakarlar. Şony ýadyňyzdan çykarmaň. Patam şu agzy birlik diýen zat umuman nol, umuman ýok. Düşündiňizmi? Bu zaýawlenanyň kopýasy mende dur şu Oraz barada. Wagty gelse çykaryp maňlaýyňyza ýapyşdyrjak. Ynanmaýan nämeler üçin? Şu taýda sökmäýin-de men. O, oraz prostoý halk, halka ynanman, kime ynanjaksyňyz? Oppozisiýa, sumak, nirdeki haram itlere ynanyp ýörsüňiz siz o, terrorist diýip günä ýöňkeýänlere ynanýaňyz, siz znaçit diktator sistemany podderžiwt edip otyrsyňyz o, körler, men size aýdar ýaly başga gepim galmady bilýäňizmi, gep ýok,

Gitdi oraz tamam. Siziň hemmäňizem günäňiz bardyr bu taýda. Çykyp aýtmaň ow. Näme Döwlet Baýhan günäli, bizi sen günäleýäň. Gürrüň etmäň. Siz çykyp aýtdyňyzmy ow Maksat Baýramowiç, sen näme etdiň diýdiňizmi? Aýtmadyňyz. Aýtjagam dälsiňiz. Siz nabarot, şo günäni Beýleki kömek edýän adamlara ýüňk ediňiz. Sen Döwlet Baýhan, sen günäkär, sen ony çykardyň. Ow, çykyp özi gürleýär Orazyň, ýa näme onuň boýnundan ýüp daňyp tartyp çykarýaňmy Döwlet? Na kelläňizi işlediň. Ala samsyklar, bu taýda kän aýdylmaly zatlar bardy. Kän. Men şu taýda öt Allahyň öňünde and içýän. Eger Oraz Türkmenistana deport edilse ýa bir zat bolsa, men baryňdanam aryny alýan şonuň. Hemmäňizden Allahyň öňünde kasam içýän. Ertir soň maňa güne ýükläň bolýamy? Ar aljakmyş diýip bolýamy? Ine siziň edýän işiňiz. Hak gep gepleýänlere ynanmadyňyz. Siz hiç ynanaňyzok. Siziň asla kör gözüňiz açylanok. Bilýäňizmi? Siz ýene gelýäňiz dany Ýurduň ýurt düzeljek bolýaňyzmy ow özüňizi düzeldip bileňizok siz çagadanam beter sizler ow bolýa men bu taýda galan zatlary soň gürrüň bererin bolýa hoş sag boluň